Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
ndza mi xeweta na ku va ndzi mi amukela eka dilolostro channel ndzi te eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi ntlhanu a hi bambeteli laha hi le xigodini. Ndzi tekele enhlokweni kumbexana ku swi lemuka leswaku ku na vaseketeri va chanele lava va nga tisa xirilo kumbexana va nga nyika xitsundzuxo, lava va kombiseke leswaku ri swi kahle leswaku laha ka chanele leyiwani hi lehisanyana minkandziyiso ya hina kumbexani hi cinca maendlelo eka minkandziyiso. Hi xitalo minkandziyiso ya hina mi kuma leswaku ri yi komile swinene, yin'wanyana ya kona yi tala ku tlanga timinete timbirhi. Se va kombisi leswaku ri swi kahle leswaku ri hi ringetanyana ku lehisanyana minkandziyiso se hi ta ringeta ku va hi cincanyana maendlelo malama kumbexani hi lehisanyana minkandziyiso ya hina ku ya hi xirilo xa vaseketeri kumbexani valandzeri va chanele se laha ka nkandziyiso lowuwani hi lava ku ya vulavula hi mhaka leyi nga ku beni ka bembele mhaka leyi nga ku vangeni ka huwa eka gaza laha eka Gaza ku nga na huvo ya timhaka ta xitokofela lexi nga kona exikarhi ka swiyimbeleri mi kuma leswaku ri xiyimbeleri xo karhi xi endla gigi kumbexana xi kondletela gigi yo karhi laha xi fikaka xi kuma ndhawu laha xi nga ta endlela kona gigi ya xona mi kuma leswaku ri n'winyi wa ndhawu laha gigi leyi faneleke yi endleriwa kona u humesi mali yo karhi se i ntirho wa xiyimbeleri xexo leswaku ri xi lava swiyimbeleri swin'wana leswaku ri swi ta seketela ntirho walowo leswaku ri u ta kota ku humelela Se swiyimbeleri leswiwani swi ta swi ta nyanyula ntshungu eka gigi leyiwani swi nga nyikiwa mali yitsongo leyi swi nga tolovelangiki yona kumbexani swi nga nyikiwi na peni se loko swi ri hi ndlela yaleyo swi ta ta vula leswaku ri loyi a nga kondletela gigi hi yena a nga ta vuyeriwa ngopfu hi ku hi yena n'winyi wa gigi kambe loko swi ri hi ndlela yaleyo na swiyimbeleri leswi nga rhambiwa leswaku ri swi ta nyanyula ntshungu eka gigi yaleyo naswona swi fanekele swi endla tigigi ta swona ivi xiyimbeleri lexiwani naxona xi ya nyanyula ntshungu eka tigigi letiyani se swa ta vula leswaku ri munhu un'wana na un'wana u vuyeriwa ngopfu loko yena a kondlotere gigi se xitokofela lexiwani xi kumeka xi karhi xi jikajika hi ndlela leyo exikarhi ka swiyimbeleri so un'wana na un'wanyana u kumeka a vuyeriwa mara ntsena loko na yena a kondlotele gigi a rhamba swiyimbeleri leswin'wana leswaku swi ta seketela gigi ya yena se mina hi ndlela yaleyo a ndzi voni xihoxo eka swona Kambe hambiswiritano, va kona lava hambanaka na mhaka leyiwani hi mavonelo. Ku fana na xiyimbeleri Benny Mayengani the President, a va yimi na yona mhaka leyiwani. Hi swi vonile Benny Mayengani the President va endle nkandziyiso ka xiyenge xa mabulo xa Facebook va karhi va yekula kumbexana ku kombisa leswaku ri a va yimi na swona swa xitokofela. Se mina hi ku vona ka mina ni vona nga ku loko swiyimbeleri swi va tirhela kumbexana swi va vuyerisa a va yi emahlweni na swona swa switokofela kambe loko munhu a vona leswaku yena a swi n'wi tirheli a nga ngheneleli xitokofela ku fana na Benny Mayengani the president swi tikomba nga ku vona swa xitokofela lexiwani swi nga ka swi nga va vuyerisi tanihiloko se va ri nqambi leyi kulukumba se mina hi ku vona ka mina loko nqambi hi vona nga ku xitokofela lexiwani xi nge yi vuyerisi nchumu yi nga xi ngheneleli a ku ngheneleli ntsena lava vonaka leswaku ri swi nga va vuyerisa kumbexana swi ta va vuyerisa Mhaka leyiwani yi fike yi vanga huwa swinene laha swi nga fika swi humeseriwa erivaleni kumbexana ku paluxiwa hi Gondi Boy a kombisa leswaku ri u na gigi leyi a nga ta yi endla hi siku ro sungula ra nyanyanyani laha ku nga ta rhambiwa swin'wana swiyimbeleri leswi na yena a nga ya a ya nyanyula mintirho ya swona kumbexana a nga rhambiwa a ya nyanyula mintirho ya swona a nga hakeriwi nchumu u kombisa leswaku ri ku na ntirho lowu nga endliwa hi Sign Free u yi a ya cina mahala. Se na Sy Mfree na yena u ta fanekele a ya cina mahala eka gig ya Gondi Boy. Se swilo swa muxaka lowuwani swi humelele na le ka swin'wana swiyimbeleri. Swi lo fika swi ba bembele kumbexana ku va emahungwini swinene endzhaku ka loko Gondi Boy a ta va a swi tivisile kumbexana a swi humesele erivaleni. Hi vona munhu wa ku fana na Gagashi a kumeka a nghenelela mhaka leyiwani a kombisa leswaku yena loko a rhamba swiyimbeleri va n'wi koxa mali ya le henhla swinene ku ri ku va tlanga switokofela va ya cinela mahala gagaxi na yena a nga va a swi vuli hikuva a languta eka tlhelo ra yena leswaku ri na yena swi n'wi vuyerisa kambe loko ri ku xitokofela lexiwani swiyimbeleri swa vuyeriwa kumbexana swa va vuyerisa mina hi ku vona ka mina ni vona nga ku swiyimbeleri va nga ya emahlweni kumbexana va nga xi yisa emahlweni xitokofela lexiwani Huwa ya xitokofela ya ha ri ku yeni emahlweni hi mhaka ku yi fike yi tswalana beef leyi nga fika yi va kona exikarhi ka Mapele the Boss na Xamakhombo laha Mapele the Boss va nga fika va xungeta Xamakhombo leswaku ri va nga n'wi endlela mhaka va nga n'wi endlela swo biha endzhaku ka loko Xamakhombo na yena a ta va nyiki vonelo ra yena leswaku ri u rhambiwile eka tigigi ta gagaxi mi kuma leswaku ri u nyikiwa mintsengo ya le hansi se hi ndlela leyo kombisa leswaku ri na yena u fika a tirhisiwa hi gagaxi kambe a nga hakeriwi hi ndlela leyi yena a yi langutele ha yona. Se Mapele The Boss va kombise leswaku ri loko u ri xiyimbeleri u pfumelini leswaku ri u rhambiwa eka gig yaleyo u pfumeli mali yaleyo wo vheta u miyela u nga ha zi wa ha nyika swivilelo swa wena hi mhaka ku u pfumelini u pfumelini ku va u ya cina eka gig yaleyo leswi nga fika swi kwatisa xa makhombo hi voni xa makhombo na yena a vuya hi marito yo tika swinene eka Mapele The Boss. Ku kala Mapela The Boss va kombisa leswaku xa makhombo loko a eka gigi leyi nga ta va yi ri kona emariveni a ti voneli mhaka ya ku ku na swo biha leswi va nga n'wi endlaka swona leswi hi nga vulaka leswaku ri a hi mhaka ya kahle mhaka ya ku chuhisetana kumbe mhaka ya ku chavisetana vanhu va xungetana leswaku va ta endlelana swo biha se mina lexi ndzi nga vulaka xona eku heteleleni i ku xitokofele lexiwani xi nga ya emahlweni ntsena loko ri ku swiyimbeleri leswiwani swa vuyeriwa loko xilo xi ku vuyerisa u nga ya emahlweni na xona kambe loko u nga vuyeriwi nchumu a swi bohi leswaku ri munhu a kumeka a joyina xitokofela lexiwani hi ku mhaka yikulukumba i ku va xiyimbeleri na xona xi kumeka xi vuyeriwa hi ku loko munhu a tinghenelerisa eka swa vunanga u langutele leswaku ri na yena a vuyeriwa emakumu leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka dilolostro youtube channel Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina exibotshwani xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolo Story YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, mi nghene xigodini namuntlha.
Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.